Pacaran tu coba ikam sebatas untuk bechattingan aja, chattingan, saling berbagi cerita, nah itu itu bagus kaitu tu, iih kada nang betamuan imbah tu ke padang sabet di video pulang, pas tesebar videonya. Oke halo Nasanaku Bertahan dimanapun buhan pian berada, selamat datang.

Iih, kan ada urang nang favoritnya bang ulun makan bang ai dahulu bang ai. Ya ada jua nang bang ulun makan wadai bang ai, apa wadainya uh, wadai lapis atau apa ngarannya kalalapun bang ai. Ada juga bang ulun minum dulu bang ai, minum nang sigar-sigar, satrup segala macam. Ada juga yang modelnya nang hangat-hangat tuh ee banyu gula kah atau kopi mun pasukan troy ini ku menangguh lah makan lu gencangnya mbak tuh sembahyang kada hantar bantai kakanyangan deh terawih kada Kina tetangah malam jam-jam sabelas jam-jam sapuluh tuh selesai dah mewarung inya. ya kalau hiburan ya. Tapi kada apa-apa kawan ya kalau leh. Eh itu pang ju hiburan kita malam-malam kayak itu nah. Ya kalau leh tanpa berpanjang lebar lagi kawan kita langsung menuju ke reaction. Aku kada tahu wahini ikam balaki meninggalkan aku nang tuhuk banar bajai. Anjay.

Apa yo masuk akal jua gasan bibinian ya kalo inya handak mancari nang nang menjamin kah hidupnya. Hih jadi bubuhan kita lalakian ni jangan baper tapi harus jadikan itu motipasi untuk mencapai hal hal itu tuh. Nang ikam wahini ka tapi baduit ya ikam bausaha cangkal cangkal supaya baduit supaya kawa dihargai bibinian dan kada terulang lagi dah ditinggalakan bibinian karna hal nang macam itu ya kalo han brukon lo nah. Napa jar aku kada ngarti lagi dah iih bibinian nang ah jar napa ngini ai fuck you leh, yuuh ha situ handak nang minta kucek kali kada tahu jua kita. Nah banyak kandaraan bahannya nah. Tujuh bulan kawan ma YouTube, kawan nukar sudah sebuah. Mun aku balum pang, kawan haja masih.
Aku jujur kawan lah, apa yo masalah duit YouTube ne, pak sebenarnya kada ganal-ganal banar kada, mamayu ruku wara kam asli, hiih. Aku mambiayai hidupku sehari-hari, mambiayai biniku, itu tu pakai duit aku bagawi. Begawi di dunia nyata tu maksudnya. Kalo duit youtube nih habis gasan beruku wara kam asli. Han. Makanya bubuhan ikam tu misalnya iklannya banyak bang, iya jangan jangan pina nang mengeluh kaya itu nah. Itu pang harga ruku ku jua. Hiih. Ya kalo. Anjay. Hah lih. Urang nang glowing tu yang putih ni nang hirang glowing hiih. Anjay lih hiih. Kenapa

apa leh anjay hihi terkajut-kajut aku nah aja nih tau lah nih kode kawannya sebenarnya bubuan ikan pasti ngerti kan nang kayak ini nih aku lagi halus tahu dan nang kayak ini dilajari dilajari siapa bang nya Thailand kuitanku lah hihi kira buanmu kuitanku melajari nang kayak ini kada nih kekawanan gitu nah aja kayak ini aja tangan aja

Masih kurang ya kalo kawan leh kita cari nang lebih hot kawan nah. Oh si anu ni leh apa dayana dayana yang piki naki itu ee apa bu buhan mana tu apa bu urang rusia kah urang mana kah kada paham lah ee bungas pang urangnya kawan ai ee.

Napa handuk tadi di kapala susu. Gasan lalakian nang katuju banar membe'o binian. Hah. Jangan tapi katuju membe'o wallai, cari bebinian nang bujur-bujur, mau dinikahi. Jangan mau membe'o-be'o, kalo pina nah sangkadian, taulah sangkadi, sangkal kada digaruk.
Ih, sangkadi. Ikam tahu kada sangkadi, kawan? Iih, dusta wara pas ukantor ini, basangkadian aku, tahu ai jua. Iih, dipipikangan hibak sangkadi. Ujar lih, bujur kada, sangkadi tu karna, apa, kita tu imbah ngocok tu nah kada kada kada babasuh. Nah, jadi jadi banyu hina itu ti anu napa ngarannya ma apa modelnya bersarang di pipi kangan lalu jadi sangkadi itu. Makanya bubuhan pasukan tu kalau ngocok lah imbah tu basuh. Iih, jangan nah buhan. Kaya pian babasuh jua pang, iih pang sama haja jua. Kenapa jua ngini leh. Maaf sayang, tanganku bau bensin karena mainanku mesin bukan alat. Iya iya, mantap mantap. Bagus banar kata katanya yat. Iih. Mainanku mesin ja bukan alat itu. Han. Bubuhanmu nang katuju ma anu bibinian ni lah. Jangan lagi. Iih. Sasadangan ni kawan adan bulan puasa kaitu nah. Iih. Tapi bang ai nyaman bang ai nyaman ai deren. Iih. Cuman efek sampingnya tu nah. Iih. Pertama lah kalu misalnya ikam nakal kabibinian tu misalnya suah nyaman sudah han. Iih suah manculup misalnya kan, itu tu ikam ketergantungan gin nak. Hah, ketergantungan ikam handak lagi, maka ikam kadada bisi ikatan nang sah. Hah, apa anunya, apa masalah terbesarnya apa kalu pina batianan anak urang, selesai ikam. Humm, apa-apa masa depanmu nang ada ikam harapkan tu, pah hilang itu tu, karna ikam bebini. Iih, seadanya ai lagi hidup. Humm. Kenapa bang bebini bang memangnya kada kawa menyapai masa depan kawa ai cuman lapah dah langkahnya karena ada bini dah nah nang diungkusi pikiran tabagi bagi kaitu nah han bubuhanmu kalu misalnya lagi anum anum ni bujur bujur ja sakulah humm jangan handak nang inya cinta tu kena indah pada waktunya haja percaya ha. Jangan terlena dengan mimpi, bangunlah dan kejarlah mimpi itu.

Anu kah, kendaraan racing nih bepengaruh kah bila di jampi jampi kaya itu tih, iih kalo menurut ku kada bepengaruh pang, nang ianya tu mesinnya jua, ikam misalnya handak nang mudil kendaraan anu tuh kendaraan nang kada laju ikam kuhai kakaini nih berapa kali ja ikam nguhai tetap ai nya lajunya kakaitu. Hihi. Hihi, tapi kita kada tahu lah mungkin aja bapangaruh jua kan aku kada mangarti. Amun ujar urang nitu leh, hujan ni kaingatan inya jar. An, apa ada ulun ni jomblo wara, handak mingatakan siapa jua hujan-hujan nang kaini ni. Buhan pian tahu lah siapa nang paling ulun ingatakan waktu hujan ni. Tapasan nang bedadai nang paling ulun ingatakan. Hahaha. Mun sudah tuntung lah maangkit tapasan nitu, Dalam utak ni kapikiran haja lagi maulah indomie soto banjar baintalu uma heh apalagi ditambah lombok perawit buih hancur liur dapatnya ai ja ja ja ai dah gin lah handak memasak dulu nah baliuran sudah han.
Neh lih Kaitu wara sakalinya. Ini ngarannya catatan si jomblo, ya kalo? Hihi, bila hari hujan ja nang hihi. Tapi bagus haja jua lah daripada ikam bapacaran. Aku tuh kawannya kada malarang bubuhan ikam bapacaran pang lah. Hihi, bapacaran nih silahakan haja, cuman bapacaran jangan handak manculup anak urang jua. Ih ih, ni bapacaran kada nurmal soalnya bubuhanmu ni, handak mangini nah, nah tu tu yang masalah. Bapacaran tu coba ikam sebatas untuk bachattingan aja, chattingan, saling berbagi carita, nah itu itu bagus kaya itu tuh. Ih ih, kada nang batamuan imbah tu ka padang sabet, di video ha pulang, pas tasebar videonya. Tapi pang ai kada nyaman pang ai bila bapacaran tu kada bajapaian, Iih pang jua, bujur aja jua ampun mutu kada nyaman, tapi jangan sampai menculup tuh, jangan lah, aku bepasan sini jangan sampai menculup, kalu handak beciciuman nat bejejepaian bekakacakan ya, eh ayuha dah amun kada kawa ditangati lagi, cuman jangan sampai menculup, kina pa ikam saurang nang sakit kepala kina pas betianan anak urang.
Nah, segin bebinian. Bebian bebinian nih harus rajin. Rajin bemasak. Rajin di dapur. Rajin di kasur. Nih.
Oh. Ini pemakanan ke diri itu. Aku, aku belum memasak. Apalagi bang memasak lambat jere. Hendak lo dak memadahi bunnya. Madahinya apa bang nih madahi? Memadahi pada bebinian tuh harus bisa rajin. Nah itu bang.

Iya kalo? Han, tapi ne ada kawa ne pesan moralnya jua, ketika ikam berkata-kata, itu tuh harus sesuai ja lawan dirimu. Iih, jangan harat banar pandir, cuman kenyataan lawan diri saurang kada kada sesuai kaitu nah. Iya kalo? Iih, bang pian bang ai tuju banar berkata-kata, bujur jua kah kata-kata pian tuh pian terapkan jua? Iya bujur. Iih, kadang-kadang kada pang jua. Iih.

Anjay bagus bagus suaranya ha maka urangnya bungas jua ih hiburan mata gasan kita ya kalo kawan leh iih mamilki kada kawa han malihat barang. Oh shit. Oh. Huh. Kucingnya lah. Ih, kada apa-apa ay aku ni. Hmm, kucingnya bener ay, anu ganal bener kaya itu nah. Ih, pinanya makan tarus aku. Ih. Ih, cantik-cantik kawan leh. Manis banar muhanya kawan ay ati. style kekinian nih Hei, pasukan Troy berebut pang bibinan nang kaya ini nih ya kalau. Hei. Ya aku salam lah gasan bibinian yang ada di video nih. Entah ikam urang mana lah. Aku kada tahu. Aku tetamu matan ko. Inya kawin. Banyak anaknya mirip aku. Hai aku tetamu mantanku. Inya banak mirip mirip muha aku. Ikam menyelidril. Jangan percaya binian yang maulah pidio kaini. Disuruh abah badatang ka rumah ulun wani lah pian, nyaman kita bapangantinan. Ok. Kami lakian minik tahu lah cari akan duit jujuran larang dikira nyaman cari duit. Hi bujur bujur. Makanya kawan ai ba apa bacangkali bagawi. Aku ja lah jujur aku kawin tuh aku tuh ngumpul akan duit sekitar satu tahun setengah. Hmm, untuk kawa kawin tuh, iih ada ja usaha kita dan bibina harus ngarti jua, iih jangan telalu membebani lakian dengan jujuran yang tinggi, iih jangan jua jujurannya randah banar ya kalo, sesadangi lah, mm ya kalo di banjar nih tiga puluh juta lah ya kalo, iih bang tiga puluh juta kabanyakan tuh kawan ai paling sadikit sudah ikam kada kawa ai, wahini kita larang-larang bahan-bahan segala macam. Tiga puluh juta tu gin sukur udah. Bang, tapi kayapa bang amun lulusan sma bang? Ya ikam tergantung ai, tergantung pamandirannya kayapa. Humm. Kalo saya gin kulajari ngintu ha. Untung bungas pian ding ai. Iih, jaka pasukan Troy nang bajugit-jugit tadi ku hangkupakan ka tawing haja sakakali. Eh kanapa? Ilat pian jar ai. Coba. Nah. Kada paham aku nah, mungkin acilnya handak latihan kalo. Latihan nang hmm. Apa kah aku kada ngerti iha. Anjay, nah ni kawan ne ujar urang tu good good looking. Nah, ya ta? Coba tim hanya. Nah. Ya kalo? Nah, apa manis, bungas, nyaman dipandang dah ya kalo kaitu tih. Ih habis ai kisah. Salam jua lah gasan pimpinan yang ada di video nih. Entah siapapun ikam dan dimanapun ikam berada, kami pasukan troy menyambat di sini bahwa pian tu bungas. Hiih. Hiih melihat barang ya kalo. Hiih.
Aku sakit balaki urang sungai bakung Kada baduit aku cari kangkung Ikat-ikat kangkung ku buat di jukung Kangkung ku bawa ke pasar terapung Sing pusing kepala ku pusing Laki ku pamit handak kawin Sing pusing kepala ku pusing Aku takut badan kurus kering
Acil ni nukar kangkung sawat haja banyanyi-nyanyi lih. Hiih kalu pina talului cil ai tapih pian tu han. Hiih tapi gasan hiburan ja ya kalo kada papa jua acil ni. Hi salam cil lah dari kami di sini pasukan troy. Lah jadi kita sudah nonton videonya kawan apabila kalian terhibur dan yes kawan ya apa yang kusampaikan nah hiih saya sapan lo nah.